Mikorontana ny fiainam-pianakaviana sy ny fiarahamonina manodidina an-dRabenja. Ka inona ara mamatotra anao aminy e? Inona? Ny asako e! Dadatoa ny anay mideje anay e! Sao dia adinonao ary izany? Fitiavana tsy voahaja. Fa maninona ary moa dia tianao fa tsy hipetraka any amin'ny sipanao any? Ka lazalaza ela ange ry sœur ary maman e! Dadan'ny olona retraretra manana ora firaikitra fodiana daholo. Ny antsika ity papa jereo ange e! Tsindraindray tadiavo vao mba mahatraty mandritry ny herinandro. Raha sanatria misy tokoa izany dia za. Ampodiso toerana. no voatafy tohana. Azonareo izany? Ka na tsy dia lakon Rabe tsara hiova tamin'ny Ray tsy mifidy. Rainao nge iny e! Fantany izay mahasoa anao. Fa tsy hitan'i Mama mihitsy ve ny tsy fitiavany anao e? Shh! Tsy marina izany e! Nanenena anao izany niarahanao tamiko io? Sa vadikelinao aho? Dada! Inona? Aiza ny vahaolana? Fanantenana nofinofy. Fanasina, tantara mitohy vaovao no vokarin'ilay production. Ny fanarahanao ny tantara mitohy dia ohatry ny tamin'ny sangodim-panina ihany an, isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Tsy toy izay sy toy izay indray izany ny soa sy mahafinaritra azonay aroso anareo androany.

F'inona koa ny ataonao amin'ny fihasiasina ohatry ny hamaly maty fotsiny io? Fa inona tadiavinao ataoko e? Ka ny olona rehetra rehefa avy miasa dia mitsena azy ny vadiny mikarakara sakafo. Ianao matory fotsiny eo. Fa ny karama atsimo isam-bolana dia ianao manantena te-sakafo foana hatramin'izao. Ka izany ny karama ao amin'ny orinasan'ny havanareo ka ataoko ahoana e? Sa inona koa no tadiavinao? Ny olona rehetra nangaha aty mba valala mitsikaririka, mba manampinampy eny. Ary ianao? Fa mitady inona koa ianao e? An? Rehefa tsy matady dia mialà!

Ary tsy mbola nahita ny sariny ndray tao anaty album mihitsy aho za ry maman e! Atao inn zany ma enina aka raha rafoha fotsiny olo efa maty ange izany e! Ka omeo aho ro tehiriziko e! Fa firy taona tokoa moa za ry maman no maty izy? Eh! Vao efa-taona fotsiny iny. Fa inona no nahafaty azy e? Maty novonoin'olona. Fa inona ary ity masonao Maninona? Inona no mahatonga anao lasa saina, lasa be fanontaniana amin'izany? F'angaha ato an-trano no misy manilikiliky anao? Hum. Na tsia seza ry Mama, tsapako hoatran'ny tsy mahasazo ahy ange ny kara-betsa mihitsy e! Aa ndray ry Maninona! Fa naninona koa ianao lasa manonona ny anaran'i Papa amin'ny anarany? Fa misy inona e? Hum. Izay vao tena tsy azoko mihitsy fa inona ary ity mahazo anao? Rainao ange inona?

Mandeha angamba ange tony mandomana fanadinana lavo tony tsy. Toa mitady ho kamo ange elah zany e! Afa-paho ve ho avy any ianao androany e? Efa noteneniny teo ange hoe tsy mody izy androany fa miasa alina e! Dia azoko e! Voalavako.

Midika aloha mianatra e! Fa maninona indray? Fa mandevy fotsiny ko! Mandevy aho mandevy, ko raha tsy manana sipa ako! Teo ataon'i Papa.

Mahagaga akory nga ry maman tsy alalanao fa tsy tia aiza e! Sa rehefa tia tokoa ny olona dia jamba an! Ianao kosa no tsy tia azy ry mahenina dia ratsy daoly izay ataony. Ka jere maman kosa ary ange e! I Tojo an ampianariny karate. Tojo foana no resahiny ato an-trano. Za hita hoe tsy an-trano iray mihitsiny e! Maheno na? Zao no tiako tenenina aminao. Rehefa tonga ato Papa dia inona no ataonao? Voalohany, mila ady aminy ianao. Faharoa, tojo nge zavatra silaky neny voalohany e! Ka zay nge no lazako amin'i Maman hoe miangatra izy e! Dia zay kosa aroz'izy Maman mba iatako e! Mampimehy anah mihitsy nge ianao e!

Inona indray? Mbola any foana izy hatramin'izao. Any foana, any foana. Ilay lamba mitehana io angamba may lesona? Fa ahoana? Humm! Gaga amin'ity elah ity aho. Toa mandeha dia makajy, mandeha mafy ery. Izaho ve no mianatra? Tsy maintsy manala azy kely koa. Dia ilay koa izany vao manao sipa? Oa dray! Tsy iray ihany, maromaro mihitsy. Izaho koa tsy mijanona amin'ilay izany no tena marina e! Dia maninona kosa izaho no manao an'izany? Ka atao ka ahoana ary? Izaho ange no mikoitra an'azy e! Izy vao midina dia, Hum! Tsy mahatanjamba. Tena marina be zany a! Kôry be kle pour gauche e! Ohatray? Tsara mandeha makany amin'ny efitra hafa any mandeha mibidabidaka fa tsy eto manelingelina na mianatra. Fa taiza koa lah zao vao mody? Zao ravana manala mody Jinjano! Tsara Davina! Tsy omena zaza maditra mihitsy ato an-trano! Fiainana ary efa manahirana mbola manao jilambo eto any ivelany any!

Ny fanahy koa nge zao ry mama raha misy zavatra angatahiko ve dia mety ho tanterahiko? Inona anefa izany zavatra izany? Ny te-hakam-pery me. Anontanio ry zareo raha manana ve izy tsy hamehy foana ianao. Ka raha mama nefa miteny azy maninona e? Hum. Aleoko aloha ny tsy hiditra amin'izany. Rehefa manana izy ny mahainina dia omeny fony ianao a! Alou a! Ary nahoana kay ry maman nareo no tsy vita soratra sy mariazy e? Hay eo ianao. Alou teneniko aminao indray fa le izy dia henoiko tsara. Apetraho iny zavatra iny dia ahoana ianao moa no teneniko azy? Nenanao ary aho. Zay tsy papanareo a sakana ndray aman-dreniny azonao fa nisisika an zay de tratrin'ny andraso andraso andraso de zo zao hitanareo zao sy fa zany hono tsy anakanana hisoratra e. Mbola hisoratra zany nareo atsy ho atsy? Tsy maintsy hisoratra mihitsy zay. Anao koa aloha anatran'ireto ary.